नमस्कार मिथिला हम छी सच्चू आ अपने लोकनि देख रहल छी समदिया मिथिला अखन हम बात करबा लेल उपस्थित भेल छी जानकी मन्दिरक भव्य शिलान्यास सीतामढ़ी पुनौरा धाममे भऽ रहल छै जे जानकी जीके जन्मस्थली मानल जाइ छै बहुत दिनसँ हमरा लोकनि समस्त मिथिलावासी बात कहि रहल छलियै खास कऽ कऽ तखन जखन राम मन्दिरक निर्माण नहि भेल रहै मामिला कोर्टमे रहै आ एहि बातके बहुत रास मुद्दा बनायल जाइ छलै तऽ मिथिला वासी दिस से कहल जाइ छलैया जे अयोध्यामे तऽ विवादित जगह छै लेकिन सीतामढ़ी जे छै से विवाद नहि छै एतऽ एतऽ किएक नहि जे छै से जानकी जीके मन्दिरक निर्माण भऽ रहल छै तऽ आब देखियौ संजोग छै जे अयोध्यामे भव्य राम मन्दिर सेहो बनि कऽ तैयार छै आ आब काल्हिखन माने आठ अगस्त दू हजार पच्चीस के सीतामढ़ी पुनौरा धाम मे जे छै से भव्य जानकी मन्दिरक शिलान्यास होमय जा रहल छथि ओतय भारत सरकारक जे छै गृहमन्त्री अमित शाह ओहि शिलान्यास शिलान्यास करता एहि कार्यक्रम मे जे छै से बिहारक मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार जे छै से स्वयं उपस्थित रहता मुख्य अतिथि के रूप मे सबसँ पैघ बात ई छै जे एहिके लेल बिहार सरकार जे छै से लगभग आठ सए तिरासी करोड़ रुपैआ एहि मन्दिर निर्माणके लेल दऽ रहल छै खर्च कऽ रहल छै बल्कि कैबिनेट मोहर लगा देने छै ओहिपर तऽ ओहिपर खर्च कऽ रहल छै आ मने ई बिहार सरकार दिस से जे छै से मन्दिरक निर्माण कयल जा रहल छै जे बहुत रास लोकक जे सवाल छलनि हँ जे किएक नहि भऽ रहल छै तऽ आब भऽ रहल छै आओर जे मिथिलावासीके जे बरखोके जे सपना रहनि जे बरखोके जे प्रतीक्षा रहनि जे एतऽ एकटा जानकी जीके भव्य मन्दिर बनऽके चाही ओ बरखोके इच्छा पूर्ण भऽ रहल छै ई मन्दिर मात्र एकटा मन्दिर नहि छै बल्कि एकरा एना बुझि सकै छिए अपने लोकनि जे मिथिला लोकनिके जे साँस्कृतिक अस्मिता छिए ओहि अस्मिताके पुनर्स्थापना ई मन्दिर छिए जकर बाट हमसब बहुत दिन सऽ प्रत्येक मिथिलावासी बहुत दिन सऽ जे छै से जोहि रहल छलहुॅं हँ कार्यक्रम के लऽ के बहुत युद्ध स्तर पर तैयारी ओतऽ चलि रहल छै गाम गाम रथ घुमि रहल छै अक्षत बाँटल जा रहल छै माँगल जा रहल छै आ सबके हकार तऽ देल जा रहल छै से प्रत्येक मिथिलावासीके एहिठाम जे छै से पुनौराधाममे एहि भव्य कार्यक्रममे उपस्थित उपस्थित हेबाके लेल कहल गेल छनि बहुत रास जगहसँ देश विदेशसँ जे छै से साधु सन्त लोकनिके सेहो हकार देल गेल छनि आओर लोकनि आबि रहल छथि हालाँकि कार्यक्रममे जे गृह मंत्री अमित शाहके अयबाक जे कार्यक्रम रहनि ओहिमे कनी फेर बदल रहै पहिलेके जे कार्यक्रम रहै ओहिके हिसाब से सात तारीखके रातिमे जे छै से हुनका पटना अयबाक छलनि हँ आ रात्रि विश्राम पटनेमे करऽ के छलनि हँ लेकिन एहिमे कनी आब चेंजिंग एलै कनी परिवर्तन एलैया अखन जे सूचना हमरा सबके भेट रहल अछि ओहिके हिसाबसँ गृहमन्त्री अमित शाह जे छै से आइ राति माने सात अगस्तके राति पटना नहि औता ओ आठ अगस्तके भोरे जे छै से पटनाके बदला सीधे दरभंगा जे छै से हुनकर विमान औतनि ओ दरभंगा एयरपोर्ट उतरता आ ओतहिसँ जे छै से सीतामढ़ीके लेल पुनौराधामके लेल ओ विदा हेता आ फेर वापसीमे पुनः ओहिना ओ पुनौरा धाम से जे छै से दरभंगा एयरपोर्ट औता आ दरभंगा एयरपोर्ट से जे छै से हुनकर वापसी हेतनि तऽ ई कनिक चेंज एहि कार्यक्रम मे भेलैया अमित शाह के लऽ के बाकी सब ओहिना छै कार्यक्रम पर के जे छै से भव्य से भव्य बनेबाक लेल जे छै से प्रशासन के संगे संगे जे छै से स्थानीय लोक कमिटी आदि के जे छै से सहयोग भेट रहल छै आ ओ मन्दिर निर्माणक जे शिलान्यास कार्यक्रमक जे तैयारी छै से चलि रहल छै तऽ हमसब जे छै से हमरा सब गोटे के आब काल्हि के दिन के इन्तजार अछि प्रतीक्षा अछि आ हमसब उम्मीद करै छी निश्चित रूप से ई कार्यक्रम जे छै से बहुत भव्य होमय जा रहल अछि एकटा मिथिला के जे सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहि सकै छियै एकरा से ई पुनर्जागरणक समय छियै तऽ एहिके लेल समस्त मिथिलावासीके जे छै से हृदयसँ जे छै से एकर स्वागत कयल जेबाक चाही धन्यवाद